Nyaman banar kacang kedelai. Seharian all makan apam ha, handak jua nang lain-lain dimakan. Jam lima pang dah ari nah, satu tumat lagi. Lima buting lagi jua apamnya belum habis. Tang hari tadi lapar banar parut.

Dua hari dah aku kada tatang. Oh, kakarudu dua hari ha ni kawanku nih mana baju ni nah.
Hei. Kariakan kasihan. Ada menukar paket punya. Paket nang apa? Anak-anak sekolah.
Uta. Siapa memberi aku ini alhamdulillah paket aja. Pemirsa paket datang memberi daun.

Ni nah, di parak lampu merah simpang sapuluh, tadi kita nah baliwat pada lampu merah, tampayam di warung acil. Katakan lah bakariakan abang aja. Kalinya kawan aku, kawan kita tu manggil saya, Iya am. Itu warung baubat jaku talinga atau ditambahi, ini baubat apa? Tanya abang, Iya handak wajar ngalih.
talinga. Memasangi alat nyaman badagang. Ini baubat talinga handak apa? Inya cakuat balaki lawan.

Anak kaya ni anak. Bulik landung. Aku napa kalaki di rumah diuleh. Ah, bingung aku nang apa lagi nang pedagang isok. Ental poyo habis, genjer habis. Marajang daun, kaya daun orang lagi. Kada ada bisi daun seorang. Duh bingung aku, aku handak kaya acil tol itu nah, beganah inyahan. Aku munnya nang kasitu kamari bedagang, isok bedagang hintalo. isuk badagang uyuh, isuk badagang ginjir, lain-lain kawan di higaku. Mm-mm. Nya menyesuaiakan aku, bila nya badagang sayur aku lawan tukang sayur, bila badagang hintalu lawan tukang beres, beparak. Jadi banyak gibahan ini masuk. Aku maka handak ampih jadi acil gibah. aku handak jadi wanita muslimah pulang wahinian. Kawan jua kata pinya, jiwa gibahku ni maronta-ronta bila bi- maka kada talinga haja aku ni hidung unda kaya mancium bila urang manggibah nangapa, unda kaya amas larang, oh langsung aku unda kaya nang huh, maronta-ronta handak. Warung cilik yang handak kujual di Sabang Abah Hikam, masih ada ai nang apa aku nia nang pacang kujual lagi. Padahal rencana handak tarung keseknya handak kujuali, larang haja urang handak beulah urak. Sanunuh lah ai ada di rumah betatabang nia bababar ese. Makanya duit pacangan.

Sadang jua beisi kawan wanya itai tu. Heh, orangnya bangang talinga. Aduh, eh. Itai, ha, mamanya itai, eh. Heh, ada hakon mahadangi diaku. Ada apa ikan wanya itai, jadi kawan. Ada baik lalu jadi kawan. Apa ni, seorang belaki, seorang nyaman, bakadarian bulik. Aku madang taksi laki guring tu dirumah mati. Bapadah hanya aku, hanya Acil Tultul ujah kawan sejati sakalinya hehe maninggalaakan. Camburu sosial, aku ni ngaran Ratu Gibah harus bakawan lawan siapapun. Aku tadi tagasak-gasak mutur taksi handak habis jam ampat hudah Erik. Eh.
Laki kah iyau?
Lain laki, mutur, mutur taksi handak kaanu habis. Habis banyam aku bajalan lah lawan Acil Niang Saikung nitu teh.
Gimana ikam tetamu kawanku semalam? Nanya Itai. Ih kawannya juga bang sakalinya leh. Kami ngaran aku nih bedegang macam-macam nang kudegang. Jadi isok belain. Jadi tetamu lawan itu tadi kada heri-heri pang lawan itu teh tetamu. Inya tuh lawas sudah bedegang donat ikam pian tahu. Mamanya Itai.
Aduh, eh, kayaknya aku akan dibukai lagi. Ikam napa semalam di dagang di pasar napa? Hintalu puyoh.
Lain hintalu abahnya hintalu puyoh. Daun.
Daun siapa di dua? Ikam ini isi pohon pisang kurasa. Bisa beda aku majukan lagi ya. Beda kayak aku berdaun pisang. Semalam aku berdagang daun pisang, tapi habis daunku. Jadi aku kada kawa lagi berdagang pisang. Habis aku rajangi.
Urang di bawah hintalu puyuh nang samalam tu. Apa kaya kaya tuha ada sini hintalu puyuh haja. Banyak becari gasan ini.
Mana aku lapar nih ari parut. Hintalu puyuh tu banyak urang mancari manyita ya. Gasan urang bulah pintu. Napa kada didagang hintalu puyuh. Biasanya beisukan kada nyambung nih kamarian kada nyambung juga. Rupanya belum makan kalu. Makan udah makan. Sudah apam tadi habis dah.

Bingung kan saya liatakan isuk beisukan dahulu nya pada dapat hak. Ai kalikir kah?
Baitu yang bajual kalikir tu di padangan haja kena urang pangantinan banyak kakanakan nah. Kada aku dagang kalikir. Di pangantinan tu banyak kakanakan. Nya pasti nukar mainan. Kalikir tu katuju kakanakan. Ininya ai kada dapat inspirasi malah dapat masalah disuruh badagang kalikir. Aku bakawan banar lawan acil daun semalam. Napa? Baik banar inya manyiitayai. Inya tu manyiitayai baik luar dan hatinya. Kada kaya ikam manyiitayai.

Tapi aku bentuknya dasar kada baik lah, kada munapik, lain urang nang haa baik banar dihadapan, dibelakang mongoi lain, aku ni maher bakawanan, aku hari hari lain kalo dagangan nah jadi aku tahu nang mana nang baik, nang mana kawan nang enda kaya apa, nang baik dibelakang, baik dimuka, hmm.
Nah guys, kada baik kalau aku disambatnya kada baik. Nah, ini disambatnya baik.
Kayak apa bisi kawan mani itai? Jaku aku nih kada munafik, aku nih baik, kada baik dasar kada baik bentukku kayak ini ya. Ikam nang sakakawani aku eh, memandir orang. Tapi aku katuju mani itai ya bakawan ikam nih ha. Walau karena ikam tuh baik bener. Ay, baik dari mana?
Aduh, aku ini kada baik. Anto udah aku nah, baikungan. Hmm.
Isok napa didagang? Kalau napa imbai aku tulak.

Orang udah kanyang tadi, bulik-bulik ha jalan. Aku kada bulik dulu lah pamirsa ai, aku tadi lapar di jalan handak minum teh ulun manyi tain nah. Nya banyak si isi gabin. Lawas aku kada makan gabin, apa mah aku makan tiap hari.
Udah bulik lah ai.
Lakimu mana?